E, dumelang bagwera ba puku, le kgone gore lebelela selato sa rena sa Le Kgobošetšang. Gona fa, re ile go lebelela ditlabelothetho ka mokana ga tšona tše di tšwelelago mo seretong se. Re šomišitše mebala ka mo gare ga methalothetho, gomme methalo, me, mebala ye e lebana le ditlabelothetho bjale ka ge di tšwelela mo kholomong ye. Re lebelela Mothalotheto wa mathomo, Ba rile kgobogišetša'ng kgobošo ya bogoboga makgarebe methepa? Fa re na le sebokantšu re buna le makgarebe le methepa. Sebokantšu se, se šupa gore makgarebe a Ke makgarebe ao e leng gore ke batho ba e leng gore šetše ba gotše, ga se batho ba bannyane. Ga ba bolele ka banenyananyana ba bannyane ba e leng gore ba ithuta bophelo, ba bolela ka batho ba bagolo ba e leng gore ba tseba bophelo. Gape-gape re na le um leswao la potšišo še lona ka fao re re na le potšišo, sehlabelothetho sa potšišo, rhetoric. Potšišo, rhetoric, fa. Wa le ka fao e dirišitšweng ka gona, ba gatelela kgopolo ya gore makgarebe a, seo ba se dirago ke bogoboga feela. Gape-gape re bona um mothalothetho wa bobedi ba re, Le ipoulela'ng, bapoulegi? La fetoga bona nyanyeng, la fetoga ba, ba, batho ba e leng gore ba poulegile, gomme la ba Pepeneneng, ditiro tša lena tša bona ke mang le mang, ditiro tša lena tše dimpe tša bo, tša go le poula, tša go iša seriti sa lena fase, di bona ke mang le mang. Le gobošitše, le gobogile, bogoboga ka a lena mai, ke a lena maina methepa. Fa re bona papadi šantšo go, sereti se raloka ka lentšu le, lentšu le, gobogile, gobogile. Le a e bona? Goboga, goboga. E tšwelela gantši, sereti se a se raloka ka yona. A re lebeleleng gape-gape mothalothetho wa go latela. Ba re le thankgeditše kgoro ya bosešane ka nyefolo pepeneneng. Gona fa go dio šupiwa gore makgarebe a a sentše seriti sa basadi, ba poutše basadi ka moka na ga bone ka baka la gore ga ba dire dilo tša nnete. Meaparo ke ya sebjalebjalo, diaparo le ikapere. Ga ba sa apara diaparo tša rena tša setšo, ba apara diaparo tša go bontšha goba gona go bala motho ditho. Dirope di kgakala di tamiša mofeti ka tsela, masogana a bogela. Dirope ba re di tamiša. Dirope di ka kgona go tamiša? Aowa. Ke ka baka leo nna ke rego ke mothofatšo. Fa, se ka polelo se se no gatelela kgopolo ya gore ga se ba apare gabotse ditho tša bona di bona ke mang le mang. Se sengwe gape gape se se tšwelelago fa, ke taba ya gore masogana a bogela a loketše diatla potleng. Ee, ke sekae fa, ge ba re masogana a A, a, a bogela a loketše diatla potleng, ba no ra gore masogana a bogela ka kganyogo le gona go gakala ditho. Ge ba bona tšeo ba di bonago, ditho tša bona di a gakala, gore, gomme motho wa gona a bona bohlokwa bja gore a tsentšhe diatla potleng. Um a re no dirang um kakaretšo ka Ka bonakwana re bona lentšu še le lona goba senoko se sona, ba re makgarepe methepa. Re bona senoko se sona sa mpa gape-gape, re se bona gape-gape mo go ke mothepa. Le a bona? Ka fao re na le morumo kwano, putla, mpa le padi, re tšweletša morumo kwano, putla. Gape-gape re bona Nng le nng fa ke dinoko tše di tšwelelago mafelelong a mothalothetso mo lentšung la mafelelo la mothalothetso gomme di, pu, di, e, di kgaotša mo methalothetsong ye mebedi ya go latela. Ka fao re na le morumokwano kgaotši. Ke mehuta ya merumokwano e tšwelelago fa. Re na le morumokwano putla Le a bona, re na le Pa, e tshela mothalothetho o motee, ya latela. Re na le Ng, ya kgaotša mo methalothetong e mebedi, ya tsena mo mothalothetong wa go latela. Gape, gape re na le dibokantšu ka mokgwa ke tlhalositšeng, le potšišo rhetoriki. Potšišo rhetoriki ke tlhalositše gore e gatelela gore ditiro tša ba, ba, ba, eh, methepa ye di iša seriti sa bona fase. Re na le papadišantšu, re e bone fa. Gape, gape E, re na le tlemanyithalo. Tlemanyithalo ke ge e, lentšu goba e, sekafoko le thoma e, ke gore ba re le dirang le thoma ebile le fetša. A ke re la bona e, masogana a bogela e fetša mothalothetho wa ka godimo ya boya ya thoma mothalothetho wa go latela. Ka baka leo re rego ke tlemanyithalo. Ke tše dingwe tša dikafoko tše e leng gore re na le tšona gomme le tla tshwanela ke gore le di hlokomele. Re na gapa gape le ba re masogana mahlo a tsepeletše faro borutho go phadima leboelela. Ge ba re masogana a tsepeletše go tsepelela ke go lebelela ka hlokomelo. Faro borutho fa ba di ra gore dirope tša ma, tša ma, tša makgarebe a, goba yona methepa ye, di a kgahliša. Masogana ge a di bona, a kgahlago ke seo a se bonago. Ba di lebelela ba sa fetše. Um, letsatsanka le mebila mebele le rekiša dikata di iphe. Re na le, gape, gape re na le poeletšo Tommy fa šiona ya tšwelela ba re le, le le. Le a e bona? Re na le poeletšo gare šiona le, le, di tšwelela le ka mo ke, ke yona poeletšo gare ya senoko. Gape, gape fa ba re le rekiša makgarebe a a kgwebong, go sepela ka go kgantšha mebele, Ke gona go dira eng? Go tsatsanka. Ge motho a tsatsanka, ke gore o sepela ka go itšhikinya mmele gore makgare, masogana, a be le kgahlego. Gore ba dire se, ke taba ya gore ba tseba gore banna ba kgahla ke seo, ba kgahlwa ke seo ba se bonago. Dikata, ba re dikata di iphe. Dikata ke batho bale ba go se um kgone go bolela le basadi gabotse. Bona ge ba ba bona fela, o di o iphetoša mokoko. A be šetše a fofela ngwana. Batho ba re di, dikata di tla ipha, gomme la hlwa le khidinya dillo sa ge ba iphile, kganthe le ba gokile. Ba re bannyana ba ba sepela ba rekiša mebele ya bona, dikata di tla ba kata, gomme ba hlwa ba e, ba lla. Go khwidinya sello, ba ra re go lla ka baka la go kweša bohloko. Go khwidinya sello ke go lla ka baka la go kwa bohloko. Ee, re na le llo fa ke tlogelo go tlogetše se. Botsebotse ke sello sa ge ba iphile kganthe le ba gokile. Fa wa no ra gore makgarebe a a tlo lla a re a katilwe mola e le bona ba ipakelago dikata ka baka la yona meaparo ye ya bona ye. Batswadi malapeng ge ba kgalema Makgalemele le itirile dimpshe. Ge batswadi ba ba kgalemela, bona ga ba theletše. Batswadi ba leka go ba kgala, eupša makgarebe a, ba ba tšhela ka mae a go bola. Ga ba a ba roga le go ba fotlela. Batswadi ba a go, ba, batswadi ka a go bola mae le bagaše ka Mebini kaparo. Batswadi ba ba botša ba re le se ka la apara, bona ba no tšwela pele ba apara diaparo tše dinnyane. Mebini kaparo, ra re ke diaparo tša go, go, ke digomela, dikhethe tša digomela. Fa gape gape re sa bona poeletšo thoming ya lentšu, le a e bona, batswadi, batswadi. Le lengwe la matšatši masogana a tla le upa ka a tla le upa boka boraga. Re na le tshwantšhanyo go upa fa e dio ra gore masogana a tlile go ba swina ba ba robala goba ba ba kata ka seboka. Eh re na le malapeng le gore šetše ditlogolwana di sena borra go tšona ba tlile le bana ba bantši re bona eh Potšišo re thorikišiwe, Moholwana ke re ke o gatelela kgopolo ya gore makgarebe a a ba e kgopotša. Le ipoulelang, lepoule ge ile la fetoga bona nyanyeng. E, ke papadišantšu e, ye e leng gore mongwadi o a e diriša. Bona nyanyeng ditaba tša bona di bonwa le go tsebja ke mang le mang. E, ke sona e, ditlabakelo tša rena tše e le, ditlabelothetho tša rena tše e le gore di a tšwelela mo seretong sekhwi. Ee, ka ge ke tlhalositše, setlabelothetho se sengwe le se sengwe se tšwelela ka mmala wa sona ka fa. Ka fao go bohlokwa gore le di tsebe ge le yo ngwala tlhahlobo. Re a leboga.